Geithĩkai, nĩ ndamũgeithia. Mũrĩega? Tũrathiĩ na mbere tũkĩaranagĩria mũthenya wa ũmũthĩ. It's a very beautiful day. Ngai atũthondekeire na atũkinyithĩrĩitie na nĩgetha tuone mũthenya ũyũ mwerũ. Na nĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩmũgocaga na tũkĩmwĩtaga Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Ona tũgĩthiaga na mbere tũkĩmwetagĩrĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa matũthumbũrĩte na maratũhanĩkĩra. Nĩ tũrathiĩ na mbere tũkĩraga Ngai acoke gũtuĩka mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Nĩ tũragoca Ngai ona nĩ ũndũ wa gũtũhe good health na gũtũhe hope thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ. Rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ tũrenda kwaria ũhoro wa channel ĩno itũ tũrathondekire njerũ. Nĩ tũraigire nĩ tũkũ invite ageni na nĩ tũrathiĩ na mbere tũkiugaga ĩĩ angĩkorwo wĩna kaũndũ ũngĩra andũ tũkũhũrĩre thimũ na ũtwarĩrie thĩinĩ wa comment section nĩ tũgũtiga namba itũ hau. No ũtũhũrĩre na ũtwĩre kana no ũke warie haha channel-inĩ, ũheane rũgano rwaku, kana ũheane idea iria ingĩkorwo nacio ciĩgiĩ mũtũrĩre ũyũ tũrathiĩ na mbere gũtũra witũ ithuĩ Agĩkũyũ. Tũraigire no nginya twaranĩrie na nĩ tũrĩhoyaga tũkera Ngai atũteithie mũno mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa tũragerera, tondũ rĩu rita rĩrĩ tũtingĩhota kuga atĩ nĩ tũgũtembea tũrĩ aiki. Tũtingĩhota gũthiĩ tũtarĩ na Ngai witũ. Rekei ndĩmwĩre, mahinya marĩa ũrahũthĩra nĩmo makũrũagĩrĩra. Na nĩkĩo wonaga... Ona gĩcunjĩ kanitha-inĩ ũkĩruta kĩu nĩkĩo ugaga nĩkĩo gĩgũthiĩ gũkũrũĩrĩra. Angĩkorwo nĩ ũthiaga kanitha ũkaruta gĩcunjĩ, na no ũkorwo handũ haha no ũhũrwo na mahiga tondũ kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ, hĩ, ĩhĩ kanitha-inĩ gũtirĩ Ngai. Niĩ ndikuga ũguo. Niĩ nguga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũtuĩte nĩ ũrĩkaga, ũndũ ũcio nĩguo ũikaraga wĩna wĩtĩkio naguo na ũndũ ũcio nĩguo ũkũrũagĩrĩra. Na nĩkĩo ndĩretĩkia atĩ Ngai ũrĩa mũtũra muoyo nĩ egũkũrathima na nĩ egũkũhotithia kũmenya atĩ gũtirĩ hinya oro na ũmwe tũngĩ twĩnaguo angĩkorwo tũtirĩ na Ngai. Ona mbara ĩno yothe tũrahũrwo no nginya ithuĩ twĩgiritanie na Ngai witũ na nĩgetha atũrũĩrĩre na atũteithie. Koguo hĩndĩ ciothe tũririkane ihoya nĩ kĩndũ kĩa mbere gĩa kũrũgamagia na tũkamenya atĩ Ngai no nginya atũteithie angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie. Tũgĩe na ihoya na tũgĩe na wĩtĩkio atĩ Ngai nĩ egũtũrũĩrĩra na nĩ egũtuonia njĩra. Rĩu-rĩ, ihinda rĩrĩ nĩ rĩrakinyire ihinda rĩa thukuru gũthiĩ gũkuhĩrĩria kũhingũrwo, na nĩ njũĩ thukuru nĩ ikoretwo ihingĩtwo, na ciana nĩ ikoretwo i mĩciĩ na ithuĩ, na rĩu nĩ mahinda marĩa ndĩrenda twĩ prepare na nĩgetha twatigwo ciana ciacoka thukuru, twanjĩrĩrie kũmenya ũrĩa tũgũ. Nĩ wamenya mahinda marĩa ciana i mũciĩ wao tũtikoragwo tũgĩciria ũndũ ũngĩ. Tũkoragwo tũgĩciria ũhoro wa ciana, ĩ ciana ikũrĩa kĩ, igũikara atĩa, no nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ thutha ũcio nĩ ithuĩ twatigwo rĩu. Ciana ciacoka thukuru na ithuĩ rĩu tũgwe barabara. Tũmenye atĩrĩrĩ, demonstrations ici ciratuĩka nĩ igwĩkwo rĩ, tũkũ- tũgũthiĩ demonstration icio tũikarĩte atĩa tũmenye thũ ĩkuo mĩtĩ ya macembe nĩ nĩ ĩgũrĩtwo na nĩgetha tũthiĩ tũmandũrwo nayo nĩ tũmenye ũguo nĩ tũmenye tũtiendetwo tũ- tũmenye nĩ tũbangĩirwo nĩ ũkuona ũguo tũikarĩte ũguo twagĩrĩirwo nĩ gũikara thĩ tũgĩcokania meciria oro nao tondũ oro nao ndagĩka ici maikarĩte thĩ makĩbangana ũrĩa megũtũnina na ũrĩa megũtwĩka atĩ twaumĩra kũu barabara ũmenye biacara citũ ithuĩ agĩkũyũ no ithuĩ icinagwo. Ũmenye wona mĩaki yakio no building ya mũgĩkũyũ ũrĩkora nĩcinirwo, ũririkanage ũguo. Ũcoke ũririkane atĩ ciana ciaku mũthenya ũrĩa waigua nĩ demonstration ĩrekwo, ũgĩtwara ciana thukuru, ũkamenya nĩwoya namba ya mwarimũ, na nĩgetha wona gwathiĩ gwathũka mathaa mangĩ, ũkamenya ũrĩa ciana ciaku igũkinya mũciĩ gũtana ciringi mana biũ. Tondũ rĩu wona waga gwĩbanga ũguo, maũndũ maku nĩ megũgũthũkĩra. Maũndũ marĩa me na kũu na kũu nja no nginya tũmecirie mũno na no nginya tũmenye ũrĩa tũgũikara. Tondũ na kũu nja ti kwega. Tũmenyerere ciana citũ ithiĩ kũu tũgacioya thukuru in the good time, tondũ nĩ njũĩ nĩ gũgũkinya ihinda rĩu rĩa nditimũko. Ihinda rĩu rĩa nditimũko mũmenye andũ nĩ agũrĩre mĩtĩ ya macembe. Na nĩgetha matũ mandũre. Na ithuĩ mũmenyerere, mũmenye atĩrĩrĩ, tũrĩthiaga na ithuĩ tũĩ atĩ, ithuĩ tũtigũthiĩ kũrũa. Na nĩkĩo ndamwĩra no nginya tũhoe ithuĩ. Ithuĩ tũĩ gũthiĩ maru-inĩ. no nginya tũhoe, na no nginya tũmenyage atĩrĩ, tondũ ithuĩ nĩ tũtagetetwo rĩ, tũgũikara ha, kana tũkũrũa mbara ĩno tũroretie atĩa, tũkũrora na kũ, no nginya twaranĩrie andũ, na nĩkĩo ndĩramũthaitha mũno, angĩkorwo mũndũ no akorwo ena kaũndũ angĩenda gũtwĩra ithuĩ twĩ rũrĩrĩ, aigue nĩ nĩ egũthi platform ĩrĩkũ, niĩ ndoraga platform iria ciĩkuo tibi-inĩ ngaiga atĩrĩ, Ngai, rĩu kwa kwa kwa ng'ania wa ng'ania kũu ingĩthiĩ hihi no no accept wo, ona no thikĩrĩrio. rĩngĩ nĩ ya mũ, nĩ platform ya, vi- ya, ya mũgĩkũyũ ũkarora ũkaiga ai kũndũ kũu andi ndona mũndũ ũhana ta niĩ hihi ingĩthiĩ ndĩmwĩre ndĩna ũndũ ndĩrenda kuga no thikĩrĩrio ũkaigua wakua ngoro ũkirakirĩte ningĩ ũkarora ta channel ĩngĩ ũkaiga ĩ ĩ kwang'ania wang'ania kũu ingĩthiĩ rĩ ona ngũrio ndoka kwaria ũhoro wa kĩĩ Eh, ũgetigĩra ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ chano ĩno itũ ona nĩ njerũ ona ndĩninĩte wiki na ĩno chano tũramĩthondekire nĩgetha twaranagĩrie

Niĩ ona ndirĩ mwaria mũno maũndũ-inĩ maya ma mũtũrĩre ũyũ tũrathiĩ through, no nĩ ndĩronire no nginya thondekere andũ platform. Rekei ndĩmwĩre platform ĩno nĩ yanyu, gũtirĩ kĩndũ mũrarĩhio. Mũndũ ũkwenda gũka kwaria haha, amekaribishwa, nĩ oke arie, atwĩre ũrĩa areciria, atwĩre ũrĩa tũkũhoya, atwĩre ũrĩa tũgwĩka, atũteithie na ideas, ithuĩ tũrenda ageni moke marie. Ĩno platform umekaribishwa. umekaribishwa ningumwe wahura thimu ningukwirira haria turi tungi no to make arrangements uke warie tukurekondi twikire video on, on, the, on air ikinyire andu na guku nja na nigetha maigue na mateithike na tucoke gucenjania mĩciĩ tondu rekei ndĩmwĩre andũ aitũ andũ nĩ- nĩ makoragwo na ũhoro nĩ ha kwarĩria matatakoragwo ona hena mũndũ wĩna idea njega mũno mũno mũno mũno angĩruta na he andũ nä ndä ramwä video ä ngä rahä tå kire ndathire handå njikarä te å guo ngä igua andå makä aria Makiuga ũrĩa bũrũri witũ ũingĩrĩirwo nĩ mabũrũri ma na gũkũ nja andũ mokire moya mawĩra maitũ mothe. Twatigwo nginya wĩra wa gate man, nginya wĩra wa watchman, nginya wĩra wa security, nginya wĩra wa saloon, wĩra wa inyuthi na itumĩro ciothe nĩ cioirwo nĩ andũ a Rwanda. Cai ũkĩũrũrio irio ciothe nĩ ciahingirwo tondũ makuaga cai na ibũyũ gũkũ. Magathiĩ kwendia ona andũ arĩa mahingũrĩte mĩkawa ya barabara matingĩona ha kwenderia. Rĩu rĩ, ũndũ ta ũcio ona niĩ ndingĩamenyire. Nĩ hĩndĩ ndĩratembea ngona tũmũndũ tũkuhĩ tũkuĩte ibũyũ. Ngarigwo tũmũndũ tũtũ twaihũrire bũrũri ũyũ witũ cĩ twaimire kũ? Ũguo nĩguo tũingĩrĩirwo nĩ maũndũ na thitima nĩ yũra. Ĩka hĩndĩ ciothe ngĩka video ĩno thitima yũraga. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndingĩrathire gwĩka video thitima ĩkĩũra. Koguo platform ĩno wĩ mũhe na wĩ mũhe na ngoro ĩmwe atĩ ũngĩigua nĩ ũkwenda gũka kwaria gũkũ ndũkae gwĩtigĩra ũke wĩre andũ ũrĩa ũreciria reke tũ, tũ, tũ, oh, nĩ ciacoka thitima. reke tũmenye atĩ no tũteithanie tũngĩruta mũgambo witũ. Gũkũ ndũkorio umĩte kũ ũgĩũka kũheana idea ĩrĩa wĩnayo. Gũkũ ndũkorio wĩtagwo ũũ, angĩkorwo wĩ mũgĩkũyũ na wĩna idea ũngĩenda kũhe gĩkũyũ, platform ĩno nĩ ya mũndũ wothe. Hũrĩra thimũ, hũrĩra thimũ namba ĩyo ndakũhe zero seven one five four nine three eight hundred. Hũrĩra thimũ ũnjĩre nĩ ũrenda gũka kwarĩria rũrĩrĩ thĩiniĩ wa mĩtambo ĩno. Na wona woka nĩ tũgũteithania na meciria na nĩ tũkwĩyaria na tũhote gũkinyĩra andũ aingĩ mũno mũno mũno. Tondũ andũ nĩ aingĩ mũno me na kũu nja mararigwo atĩrĩrĩ, ĩ rĩu rĩ, tondũ tũkirĩte ũguo rĩ, tũrorete kũ? Ĩ rĩu gwathiĩ ũna na ũna rĩ, tũgeka atĩa? Ona angĩ matoĩ atĩ hena mũtino wĩ mbere itũ. Kũrĩ andũ makirĩte ũguo na matiũĩ atĩ hena mũtino wĩ mbere itũ. Kũrĩ andũ matoĩ. Na no nginya tũmere atĩ hena mũtino wĩ mbere itũ. ihinda rĩrĩ tũrathiĩ gũka titheke oro na hanini ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ no ũkorwo hihi we wĩ mũndũ mwandĩke wĩra wetagĩrĩra ndikũ thate no ma na ma ũngĩkorwo ũirutaga wĩra wa, wa biacara na arĩa mathikagĩria citizen no nĩ njũĩ nĩ maiguĩte arĩa maragia citizen tv na inoro na andũ makĩaria rekei ndĩmwĩre biacara ciakuire igĩkua ku igĩkua ku ku ku ku gũtirĩ handũ haraima ciringi. Mũkahingũra mbiacara mũgatinda kũu mũng'ethetie, gũtirĩ mbiacara, gũtirĩ ciringi, wĩna thukuru, wĩna ciana, wĩna maũndũ maku, maũndũ nĩ mathũkire. Na ndirauga atĩ nĩ tũkũmathondeka wona tweka atĩ. No twaranĩria rĩ, nĩ tũkũhota gũteithania. Kwaranĩria nĩkuo gũteithania. Twaranĩria nĩtũkũhota gũteithania. Twaranĩria nĩtũkũhota gũteithania. No twage gũthondeka economy tondũ ti ithuĩ tũmĩhũldĩte. No no tũhote kuga, ndũgathiĩ kuoya kamba wĩite. No ũkorwo hihi ũkinyĩte mũico na ũrathiĩ kuga atĩrĩ, Ngai niĩ rĩu ona ngirie kũgũrũka. Niĩ ona ngirie gũthiĩ kwĩ- kwĩruta muoyo. No ũthikĩ- wathikĩrĩria ũkaigua maũndũ marĩa andũ maragerera, ũkaiga atĩrĩrĩ, Ngai he hinya tondũ ndĩraiguire angĩ. No tũtigũka haha gũcakaya. Tũgũka haha tũhoete Ngai witũ. Ngai witũ wa Gĩkũyũ ena hinya na ithuĩ Gĩkũyũ nĩ ithuĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ciana cia Isiraeli iria cia iria cia hĩndĩ ya Bible nĩ ithuĩ ciana cia Isiraeli ithuĩ Ngai ndagatũtiganĩria no tũkorwo tũkĩgerera maũndũ maya mothe tũragerera no Ngai ndagatũtiganĩria koguo mũmenye na mũmenye atĩ Ngai nĩ atwendete na mũmenye atĩ wona twakira mũndũ na ũndũ ũrĩa ke ngoro gatiĩyumbũraga ũka na nĩgetha ũrute kau ga ke ngoro yaku ũkona nĩ ona angĩkorwo wĩ mũhunjia ũkohunjĩria andũ haha ũkomahe hope andũ marenda kũheo hope rĩu andũ makinyĩte hau hau haku gũtuĩka atĩ marendwo kiugo kĩu kĩa hope gĩkũmatindĩka handũ hanene mũno maigua atĩ hena rũciũ tũtithirĩte no tũgũthiĩ na mbere ngai eho e mwena witũ Ũka angĩkorwo wĩ mũhunjia ũheane kiugo kĩu andũ mathikĩrĩrie maigue, ndũkae gwĩtigĩra. Tũhũrĩre thimũ na nĩ tũgũkwĩrĩra direction na nĩ ũgũka na nĩ tũkwaranĩria. Kwoguo channel ĩno nĩ njerũ na nĩ ya mũndũ wothe, mũigue mũiganĩire, mũigue mũkaribicĩtwo na mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Bye.